Тап булдым. Ибраһим Салаховка язган хат иде. Һәм мин ул хатны васыять итеп кабул иттем. Нәкый сәнбатьнең эшен өйрәнергә кирәк. Ашыкмаска кирәк нәтиҗәләрен ясарга. Ибраһим, син дә бит төрмәдә булган кеше, ашыкма, өйрәнергә кирәк, дигән сүзен укып, мин өйрәнергә булдым һәм шуның өчен халкым алдында, Жалпы моны тоеп, сезгә тәкъдим итәм выставканы, чөнки бу материалларны мин быел ни өчен чыгарырга булдым, безнең конгресс Татарстанда дастаннар елы дип раслап чыкты һәм без шуның өчен Идегәй, Нәкый Сәмгать һәм бу трагедияне кую

Зур шагыйрьләр дөньясына күзең салганда турып, анда оҗмах төсле татлы көн күрүләр ялтырый. Мин дә кермәкче буламын шул иҗат дөньясына, Гомерем, Байроннарым йөзгән шигырь дөньясына. Тик җыем көндәш белән тулган минем ар далларым, Шул теләгемнән көлә барча минем дошманнарым. Барча азгын, барча көндәш булса, ни дә торса, чүп. Зур шагыйрьләрдән Тукай булса хәлфә, мин, шәкерт.
Кол булып чүккән тезем аргач, менә тордым да мин. Җилкәм өстемнән лактырдым, тәхет, таш, шамнарым. Өстеңә бәрдем бөтен зынҗирларын кырдым бәни. Төн, офыкта янган утлар. Тау атам мин, юл йөрим, атлыгам мин зур җиңүнең тәхетенә, Әй, җир шары! Бер дә шиксез, иң җитез арбам булырсың син минем. Ут ягып, көн-төн шулай гыйфрит кебек мин эшлимен. Зур чүкечләрне сугам да кычкырам, Әй, җир шары! Бер дә шиксез, таң белән хуҗаң булырмын мин синең! Мин ни өчен гыйлем алдым? Шул алтын файдан тимәгәч. Кояш булып кемгә хаҗәт? Башкаларга нурын бирмәгәч. Юк, юк! Алар бәхте, минем бәхтем. Телим, халкым күзе ачылсын. Гыйлем белән алар көчле булсын. Сөю, хаклык җирдә шат булсын. Артык. Кеше кешегә кол булмас. Бер халыкны берсе табындырмас. Сәҗдә булмас. Һичкем хур булмас. Мәрхүм Сәмиянең бөтен тирәсенә чын беренче елларда язылган шигырьләрен Казан театр училищесы студентлары Инсаф Хидиятуллин, Гүзәл Шәмәгъсумова, Адилә Шәмсетдинова башкарды.

Бик күркәм имаш сезнең мөлаем йөзләрегезне күреп, үзебезнең театрыбызда шушындый кичәләргә катнашуыгызны күреп, күңелләребез шатлана. Рөхсәт итегез сезне барлык Кәрим Тинчурин исемендәге театрыбызның артистлары, эшчеләре һәм башка хезмәткәрләре исеменнән сезгә бик зур рәхмәт әйтергә Шулай укланып, үзебезнең файларны тутырып килгәнегез өчен һәм безнең күңелебез гел ачык сезгә, гел шулай безгә килеп торыгыз, кичәләрдә катнашыгыз һәм шушындый бөек галим һәм язучы Нәби Исәнбәт кебек Шәхесебезне искә алып утырырга кирәк булыр. Шул хәтле күп кеше монда, шул хәтле менә бөек шәхесләр, хәзерге безнең белән чордашлар, шәхесләр, бөек шәхесләр килделәр монда. Ни өчен алар килделәр? Чөнки, бәлки, Идегәй ул халык басканы, менә халык килде халыкка, шуңа күрә менә шул дастан инде ул элеке борынгы чорлардан инде биргән безгә шундый матур әсәр, бу әсәрдә хәзерге вакытта татар халкын инде рухландыра, шуңа күрә без менә Бу әсәрне куярга уйлаган идек инде һәм Нәкый абыйга бу безнең спектакль, безнең рәхмәтебез аңа. Ул шулкадәр зур әйбер эшләде һәм хәзерге вакытта инде татар халкы бу әсәр белән яшәсен дип. Өмет итәбез. Мин дә сүземне рәхмәттән башлармын. Мин башта аптырап та калган идем, нигә бер сәгать монда кем килер икән, халык җыелыр микән дип. Менә инде бу Нәфис Әмәткә безнең мәхәббәтебез, Нәфис Әмәткә биргән бәябез. Димәк, халык иртәнге сәгать унда Нәфис Әмәт янына килә икән, бу инде аның кем булуы турында бик-бик ачык сөйли. Чөнки Нәфисә мәктәбендә төрле сүзләр дә булды, аны хуплаучылар бик күп, хәтта аны хурлаучылар да булды. Әмма ләкин Нәфисә мәктәбе биргән бәя, иң зур бәя, халык бәясе, ул сезнең бәягез. Без барыбыз да мондагы кешеләр, мондагы шәхесләр, Нәфисә мәктәбен узган кешеләр. Без аның иҗаты белән, аның гыйльми әсәрләре, фәнни әсәрләре рухында тәрбияләнгән кешеләр. Һәм мин үзем мәктәптә вакытлы Гөлназ Исәнбәлов белән, аның иҗаты белән күп мәртәбә таныш идем. Һәм беренче мәртәбә мин аны 1963 елны Казан дәүләт университетында беренче курста укыган вакытта Тукай клубында аның белән очрашу булды, шунда күрдем. Шунда миңа кыюлык җыеп бер сорау биргән идем. Әйдә, Нәкыева, татар халкы инде бик авыр чорлар кичергән. Патшасыз, илсез, дәүләтсез, илсез түгел, дәүләтсез бик озак еллар гомер кичергән. Ул ничек сакланып калды икән, аны кем, нәрсә саклап калды икән, дигәч, ул анда бераз уйлап торып, болай дигән иде, Татар халкын ислам дине һәм мәгърифәт саклап калды, дип әйткән иде. Аннан соң шактый еллар узганнан соң Илһам Шакиров аңа ислам динен, татар халкының ислам дине, мәгърифәт һәм татар моңын саклап калды дип өстәде. Мин инде менә бүген тагын үзем дә үземнән дә өстәр идем, татар халкының ислам дине, мәгърифәт, татар моңы һәм татар шәхесләре саклап калды дип. Менә шушы Нәфи Исәнбәт кебек шәхесләр һәм башка безнең бик күп бөек шәхесләребез татар халкын саклап калды.

Без һәр елны дүрт, биш, алты, җиде сессия итә башладык. Һәм аларның һәммәсе татарның бөек шәхесләре, татарга юл күрсәткән, татарны нигез артыннан иярткән бөек шәхесләр. Һәм Нәхияга Исәмәт нәкъ менә шундыйлардан берсе. Ә инде Нөхия агай турында бик озак сөйләп булыр иде. Моны Нөхия агайны берәр чынстан инде болай да күп кенә дәрәҗәдә беләсездер. Әмма ләкин менә мин үзем буенча әйтәм, мин Нөхия агайны шулай ук беләм дип йөри идем вакытлы. Менә бу китапны әзерләгән вакытта Миләүшә Хәбтинова китергән материалларны, документларны, әсәрләрне караганнан соң, мин үземнең Нөхия Исәнбәт өлкәсендә шактый муллан икәнен аңладым. Без Нәкый әбинең аңа исәнләтмәләрен бик начар беләбез икән. Һәм мин Нәкый Исәнбәтне, аның иҗатын, аның хезмәтләрен, аның тормыш юлын өр-яңа караштым. Һәм сез дә менә шушы китапны укыганнан соң, һичшиксез, Нәкый абай Исәнбәтне өр-яңадан ачарсыз дип уйлыйм. Беренче чиратта мин рәхмәтне Миләүшә ханымга әйтер идем. Ул монда титаник хезмәт алып барды. Ул аның катлаулыгын сәләшә кинәгыяның тарихы, мирасы искиткеч зур. Иҗат мирасы искиткеч зур, фәнни мирасы. Һәм ул мирасына әле

Миләүшә ханым бала ышандылар һәм Миләүнең мирасын аңа ышанып тапшырдылар. Бүгенге көндә бу эш дәвам итә. Әмма ләкин әле Нәхия Гайсәмәт турында китап чыгару зур нәрсә булса да, зур вакыйга булса да, Нәхия апаның мирасын, иҗатын, шәхесен мәңгеләштерү буенча безнең республикада бик-бик аз эшләнә.

Без менә узган елны гына шәхесләребез сериясеннән бик тә күренекле шәхесләребезгә багышланган китаплар чыгардык. Сөембикә ханбикәгә багышланган китап чыгардык. Бакый Урманчы багышланган китап чыгардык. Ярулла Бигиевка, Муса Ярулла Бигиевка багышланган китап чыгардык. Һәм соңгысы бар. Әйе, Галиҗеп туйга багышланган. Менә әле кичә генә без Фәннәр академиясендә тагын бер киңәшмә үткәрдек. Менә быел да бу эшебезне дәвам итәчәкбез һәм бу эшне дәвам итү һичшиксез финанс мөмкинлекләр белән башканы биреп чыгып булмый. Шуңа күрә безгә законда гаилә оешмасы да бик булышкан иде. Бүгенге көндә безгә Татарстан Нефть оешмасы Татнефть идарәсе бик зур ярдәм күрсәтә. Мин аларга да үзебезнең бик зур рәхмәтемне җиткерер идем. Азиз милләттәшләрем, Разил монда шундый матур итеп сөйләде. Кабатлап тормыйм, бер генә фикерне әйтәсем килә. Чыннан да, бүген килгәнегез өчен

Чын талант бар мы җырда, Миләүшә гөлем? Чын талант бар мы? Ачып була маны? Күрсәтеп була мы? Халык чын талантны кабул итәргә әзерме? Менә шушындый кешеләр, Миләүшә ханым кебек кешеләр күрсәтәләр. Менә ул чын талант шундый була. Миләүшәгә тагын бер мәртәбә искиткеч рәхмәт. Мин Рәфис Корбанның Китабын укып чыктым. Җидегәнчеләр турында нәрсә әйтмәкче булам? Чөнки Нәфисәмәт турында күпме яздылар, күпме сөйләделәр, күпме әйттеләр. Ул сатлык ие. Ул татар кешесенең, татарның талантлы балаларын күрә алмады. Ул бер кемгә дә үзеннән башка биекне кабул итмәде, дип Һәм суд нигә төрмәдә эшли дип язган язулардан без барысын да аңладык. Ул кем булган, ничек яшәгән. Һәм менә шушы фикерне мәгънәли, шул заманның катлаулыгын ачып бирергә тырышкан Рәфис Туганга, конечно, минем рәхмәтем чиксез. Нәрсә дигән сүз? Ни өчен татар эшли шулай булган? Ничә бу берсеннән берсе гөбиннәркә? Ничә берсеннән берсенә ярдәм итергә теләге булмаган халык булган? Нигә алар шундый кешеләр булганнар? Нигә аларны шулай тәрбияләгәннәр? Кем тәрбияләгән аларны шулай? Үзенең милләттәшләренең биеклеген ачырга теләмәгән язучыларны, шагыйрьләрне, гомумән, татар кешесен. Менә шушы фикерне Рәфис Крван, әлбәттә, ачык бирергә тырышкан. Моның өчен аңа бик зур рәхмәт. Нәрсә әйтмәкче булам? Әдәп баласының язмышы катлаулылыгын ача белү, аны кешегә аңлата белү, ни өчен кеше шулай була, ни өчен кеше шулай туа, нинди сәбәпләр аны шушы юлга этәрә һәм ни өчен ул шушы хәлдә кала.

Эчке гаделлек. Нәрсә дигән сүз? Кешене ат белән кара гына түгел, катлауландырып. Кеше ат кара гына түгел, ул бит зәңгәр дә, яшелдан да, кызыл да, сары да. Менә шушы дәрәҗәдә кешене күрсәтәме? шушында ача белү, шушының мәгънәсен аңлата белү, әлбәттә, безнең әле авторларга, язучыларга җитмәде. Без бит өйрәнгәни. Менә бу әчәге кеше, менә бу яхшы кеше, моның фәләне, фәләни. Ә бит кешенең катлаулыгын ача. Бу икенче этап. Безнең халык бәхетле, чөнки безнең Нәкый агабыз бар. Бүген аның турында сүз баргач, аны менә мисалга китерәм, чөнки аның татар халкына мирас иттереп, биниһая әдәби җәүһәрләрне, әдәби мирасны калдырып, бүгенге көндә аның иҗаты безнең өчен саф һава кебек.

Идегәй булсын белән Әсгар абый без тарихка кереп тә алды. Бәлки бәхәсле фикер әйткәндер, ләкин ул фикер бар, яши. Ләкин ул безгә ул җагы белән кыйммәт түгел. Ул безнең әсәр, дастан, без үзен тарихыбыз булганга күрә, ул бит инде безнең татар халкы тарафыннан гына түгел, гомумән төрле халыклар тарафыннан күп иҗат ителгән. Ә инде башка әсәрләргә тотсак, мин инде үзем Әсиров профессиям актеры, артист булгач, шуңа күрә минем бәхетемә, мин аның әсәрләрендә катнашырга еш туры килде. Мәсәлән, Рабатадан башлап, Партюлек ия булсын, Хуҗа Насретдин алсын, шул ук Идгәдә Минорадын да башкардым. Мин инде шул форсаттан файдаланып, менә безнең театр труппасына, театрга

Менә без сиңа ни өчен килдек. Ни өчен килдек, хуҗа? Әйтегез. Сезнең эшләр иртә таңнан нишләгәнсенез икән? Эх, ашар өчен, әлбәттә, хәзер. Кайлы

Күрәм, күрәм. Бик матур шикет кигән. Һәй, бала. Сап-сары матур балык миңа бирәсең мәллә?
Нәрсә бу? Тархан нәрсә? Баш кода булып килер без сиңа. Баш кода булып килдегезме?

Син үзең дә хор булганыңны яңа белдеңмени әле? Соң мин сиңа бит гомерем буе шуның турыда әйтәм. Син минем хурым, син минем оҗма хурым. Син әле миңа, син әле миңа. Яли, яли, яли, яли. Чыгар әле бар мичтән бавырыңны, бар, бар. Тамагым ачты, чыгар бавырыңны. Бавыр? И, бавыр.
Нинди бавыр? Әй Алла, соң мин сиңа базардан көн саен ун тиенлек бавыр ташып кына торам ич. Сәхирә карчыкка ашатмагансыңдыр ич бавырны? Мә чә, алып китте бавырыңны. Мә чә алып китте? Әйе. Ай-яй-яй, карак мәче. Алай булгач, менә бу кыскычны да җыеп куелыйк әле, кызлар. Нәрсә, кыскычыңны да мә чә алып китмәсенме? Китмичә!
Ун тиенлек бавырга кызыккан мә чә бер тәңкәлек кыскычны ничек алып китмәсен? Ераграк җыеп куйыйк, гөлбану.

Татарстанның атказанган артистлары Лилия Мәхмүтова, Алмаз Фәтхуллин һәм Харис Хөснетдинов.